Qed jonqsu l-edukaturi?
In-nies eh, għandek inti. Ċekja waħda jekk hemm xi ħaġa in terms of trend ġu. Inti qed iktarħa inti across Europe, u anke madwar l-Ewropa jew id-dinja, l-edukaturi iva jonqsu. Meta inti taraħħa lokalment, għalla jbirek aħna Malta fi għanna statistika li fl-opinjoni tiegħi hija inkorretta ma' dak li tiġri inti barra.
Ġifi għet jitlu iktar iktar trend qed tmur il fuq. Għax inti għandek, inti għax aħna professjoni kissirnija biex nisawa. Aħna jekk jitrit, jekk inti għandek jekk għandek jekk għandek low levels, low levels, tispiċċa teacher. Fimt? Tispiċċa tista' tmur tallem. Għax inti hemm kategorija li nistajna taħt klawżola distorted ħafna, nista' ndaħlek biex tgħallem inti ċertu suġġetti. Fimt? U allura nimla l-vojt bin-nies li m'għandhomx il-pedagogija. Issa jien dawk in-nies nagħmilhom ħafna. Tejli għalfi, għax dak inti daħlu għal-vokazzjoni l-lum ġurnata dawn fil-katana nsejħu l-għana supply teachers. Supply teachers, hemm minnhom li l-lum mhux biss, għax bl levels u A-levels ta' xejn meċin kun ħażin skorret, hemm minnhom għandhom il-masters u għandhom il-PhDs. Imma m'għandhomx inti il-pedagogija li huwa kors bażikament li jgħalmek kif tallem. Għax għandhomx dak, inti ma diskriminati biex niftehmu, allura ma jituhomx l-istess paga, fimt, m'għandhomx il-xismu l-allowances u dal-affarijiet kollha. Ma dawn in-nies Dejjem ħallejniehom hemmhekk u ma tajnihomx it-training biex jiġu mqar impar bħal ħaddieħor. Dak nagħhom inġustizzji kbar jiena. So, imma, ġviri, eh, iż-żazax Maltin. Iż-żazax. Meta meta jtifittxu karriera, qed iħarsu lejn jisiru għallima. Ah, inti jitħollok inti ġeneralment inti BA subjects, fimti, jew jew hekk l-università, mbagħad jħodlok forsi MTL li hum ġil Masters in Teaching and Learning. Imma mbagħad along the line bejn jitħajjar li jimurlek settur ieħor, totalment barra mill-edukazzjoni. Jew inkella meta jitħolla l-edukazzjoni li ħaġa dak il-kohort jinqasam bejn tliet setturi il-knisja, il-privat u tal-istat, Along the way jitilqu diversi nies minħabba reform fatigue, ġifieri tant kemm hemm riformi waħda wara l-oħra, waħda wara l-oħra li inti ħaġa fem dik il-perċezzjoni li hemm barra li jisma' għax dik is-sajf ħadd istrieħ u tkun relaxed u cocktail u hekk dak hija dik insija ġieri it's a few days and that's it. Is-sajf huwa preparation work qabel riformi li saru. L-lum ġurnata n-nies jitilqu. Però naħseb tnej li aħna underpaid. Eh? So, bad zewġ strands għaw, strands interessanti. Għaxin għalek wahda li hija eh, li jena nħoss li mux l-għalima biss għaw Malta u Mander Page, li nasib ħafna mill-frontliners, l-infermiera, l-pulizija, l-iktar nis li huma speċa vitali u kruċali għas-soċjetà. L-infermiera ma naqbix miegħek, l-infermiera għandhom pakketti ħafna finanzjarju. Jina nemmen li l-infermiera li huma fuq l-istess kategorija fl-istess bħala kwalifika, l-istess bħala edukatur, Innexxilhom bħala union u hawnhekk ninżalhom il-kappell, ġifieri l-MUMN naħseb jiena waħda mill-iżjed unions voċiferi wkoll taħt anki din it-tmexxija li hemm palissa u anki taħt taħt anki jiena tkellimt għandi bib tiegħi infermiera eh, u niftakar fis-żmien tal-COVID meta konna eh, kulħadd ħareġ barra ċab ċab u hekk biex ta' kienu jibatu li eh, madonni mhux aħjar tuna l-kollektiv. Huma kienu jisemmu li kienu ilhom jinnegozjaw collective agreement dawk xi għaxar snin li ma tawhomx. Mm, dependi skont is-settur, fem, minix intis fuq is-settur fuq tal-infermiera. Naf illi L-edukaturi jħobbu iqablu l nfushom ara l-oħrajn x'ġabu. Which is, eh. which, which is, which shows. U meta tqis l-oħrajn iħossuhom li għadhom fil-miżerja, ġifieri daw, eh, eh, mhux l-aspirazzjonijiet ma jinstemawx li huma. Hemm, hemm forsi pajjiżi oħrajn, sistemi oħrajn li nistgħu nħarsu lejhom fejn tħoss li l-edukatur Huwa appreġġjat bil-mod li naħseb qed ngħidli aħna inti bla dubju jiena wkoll. L-esperjenza tiegħi edukattiva ma tantx kienet tajba. Naħseb li jiena nħoss, jiena nħoss pereżempju jiena edukatur abli tajjeb, però l-inċentiv biex jiena nidħol edukatur tant hija fqira li spiex ta' spiex ma nidħolx għalija, speċna ma rajt, kien hemm momenti f'ħajti fejn kont ħafna iktar vokazzjonali u kont nagħmel ħafna affarijiet, però l-inċentiv mhux qiegħed hemm. Hemm pajjiż pereżempju nisma' jitkellmu fuq il-Finlandja pereżempju, isa xi xangrilla mm. tal.
Ifhem għani ħaġa, meta jisemmu l-Finlandja, Jasbina iżjed fuq l-sistema edukattiva ta' kif topera, it-talim, il-pedagogija, dak it-tip. Eh, mux mux il-kondizjoni. Mux il-kondizjoni.
Il-kondizjoni madwar l-Europa huma Għafem, pjuttost taħjar minn ta' Malta, għajdu għek, għafem, il-pagi għalla volja l-gvern jgħid li għawma skont statistika li huma jgħidu li aħna pala pagi maħni ġedin meħżjena. Jena, Fem, għalla d-dinja kolla sejra l-ħara ġviri jista' jkun li. Ekku, jista' jkun jifan għandhom punt. Nemmen illi jifem. Ma nistax. statement kbira d-dinja kolla sejra l-ħara. Imma ħafna elementi ta' ma nistax nqablu l-nfusna ma' pajjiżi oħrajn. Dina nemmen li jekk inti tkun ibbrillajt inti ma tqabbiex lilek innifsek ma' ħadd ieħor bħala podcaster, imma tgħidx soqgħod tgħid isma' x'jiena nqgħod nara l You want to be your own market, you, you want to build your own niche, fil-kas tijak, and, and, and you want to make something li tejt isma. Jena uniku, musa tara il-ċikku għet jgħamil inti podcast l-Amerika u għidajt l-allu eżatti pal ta' John Dan, differenti, totalment. Għalfejn ma nistax inkunu differenti aħna bħala pajjiż li aħna nkollna kundizzjonijiet tajbin ta' nies li nattiraw l-aħjar edukaturi. Ftakar, ftakar, inti ftakar ħaġa, l-edukatur huwa l-bażi ta' kull professjoni.
Mela u ta' ċittadini, ġviri, jina anka din l-idea li nitħattu fuq l-edukatur bħala eh, biss l-springboard għal-karriera, eh, jina sepp, eh, jina għanna tifla nħallija mal-għalliema tagħha. Għal iżjed sigħat. Mm. Seba' sigħat kuljum, ġifieri di mhux mhux tal qed tifforma li l-anfisa bħala mill-att akademiku manka l-karattru tagħha, l-inġiba tagħha, il-kuntratt eh, soċjali tagħha, l-idea tagħha ta' ta' jinnaf, dmir ċiviku tagħha biex ta' għalija daw, xismu, u fl-aħħar mill-aħħar biex ta' jiena jinteressa, inti forsi jinteressak ovvjament iktar mill-għallima, jiena jinteressani iktar mit-tfal. Eh, eh, happy teacher, happy student, eh, U anka
forsi jekk l-inċentif ikun ikbar spiex ta' dak li jkun jagħmel naqra iktar kuraġġ, forsi jitlu naqra iktar nies li huma. Jiena nemmen ħaġa ta' fem mhux għax il-paga il-kondizzjonijiet tax-xogħol ħajamlu teacher aqwa mill-li huwa, għax it-teacher ġat jagħti Na nissikurak. Hands on heart, ta' ngħidilek, ta' ġifieri li teachers qegħdin jagħtu the best of their ability. Ovvjament, bħal kull settur, ħassib inti forsi minni jonqos jew hekk kollha. Kif għandek inti tobba li huma skrapan, ħassib inti tobba li huma tajbin. Ah. Però m'hemmx element ta' ta' demotivation. Iwa, demotivation qed hemmhekk meta inti għandek inti sistema li ma tinċentivakx biex inti tkom Ma mhux ħabba l-flus, dik ukoll importanti, għax inti take home pay importanti, fim tfaħħam l-aħħar inti tittajjex il-familja. Imma inti nasib l-inċentiv l-ikbar inċentiv huwa li isma' inti biċċallim. Li inti biċċallim li inti isma' dak li inti tipprova twassal mhux eh, għandek dan is-sillabu ħi titwasslu bil-fors. U allura dak dak il-kreattività u hekk huwa it is always being impeded ta' finti mill-entitajiet differenti biex fl-aħħar mill-aħħar jimminimizzaw dak li inti tista' tagħti fl-aħħar eh, at the best of your ability. Biex eh, biex nagħtu naqra kuntest ta' ta' dit taħdita, hawnhekk hawn miktub li l-average salary tal-liem eh, f'Malta hija ta' 22,603, filwaqt li tal-bqija tal-Ewropa hija 25,668. Ġri, hemm qabża ovvjament imbagħad li tikkalkula fatturi oħrajn il-cost of living fil-postijiet ah, diversi. Bħala cost of living qegħdin qegħdin ewwa ħafna għoli, eh, meta tkompara ma' pajjiżi barranin. Ġifieri qegħdin qegħdin we are verging on. Ekkuwa.
L-ewwel tkellem fuq reform fatigue Issa jiena nħoss li s-sistema edukattiva għandha bżonn ħafna iktar reforma. Jisom, iż-żewġ li għati kontrastaw ġirina, jena fil-fema tijaj jemżon ħafna iktar. Irrit isir riforma.
Kif issir riforma u kemm hija frekwenti riforma. Ah, inti taħseb li jirti kunem tipo one fell swoop fej mux darba kull tliet xhur ħanamlu ħanbidlu. Ah, jiddependi skont il-formazzjoni tiegħi, riforma li timmaġina inti
x'inhi x'inhu maħtiġijiet tal tas-settur edukattiv għal Graham Sansone.
Is-settur edukattiv naħseb jiena in ġenerali jrid ikun Għanibdu għana ma xem għandek ħafna aspetti, dik taqbad għanti fuq l-istruttura. Mela, għandek il-bini kollu li għanna, ġifiri mu miex attrezzati għal ċertu talim li għanna bżon. Ġifiri, inti ma inti l-equipment, l-infrastruttura li għanna għanna, ma tippermettix biex jitwaħlu ċertu equipment. Naqas għandik il-wifi naqas l-lum kelli nies iċemplu li l-wifi ma jaqbadx u hekk ġifieri kif tista' tgħallem illum fid-dinja tal-lum. Ma daw kollha fl-aħħar l-aħħar they would end up ta' finti being able to give a teacher the right equipment biex inti jista' jwassal il-messaġġ tiegħu. L-edukatur erba' tim oħra jrid illi jkun kapaċi u hemmhekk u ġa qegħdin hemmhekk jiġifieri aħna, li s-sistema edukattiva se tkun kapaċi twassal it-tfal għala volja għandek inti abiltajiet differenti tilħaq kull abilta li għandek fil-klassi. Palissa qed jitħallu nies il-bravi lura U n-nies il-batuti qegħdin ukoll jitħallew lura. Ġifieri isu isu badna il-kappa tan-nofs, fimt, qed ngħinu lilhom, dak minn huma l-gifted students qed inħalluhom għall-art, ġifieri m'għandniex.
U l-evidenza għal dali qed tgħid? Ifhem l-evidenza hija minn min nies li qed jiddejqu mis-sistema edukattiva, jiena nemmen ukoll dawk dan il-dawn. Statistikament,
Mela, kif it-tfal kif morru, d-dejja najt l-eżamijiet ta' ġvirex. Eh, meta taranti, meta taranti, l-eżamijiet li jisiru internazzjonalment, anke f'Malta, il-Pearls u ġviri, dan huma eżami, ah, il-Malta, il-Malta, it's scoring always at the very, at the very low, eh, ġviri. U minn dejjem kien hemm di trend?
Ifem, naħseb jina minix ċert fuq il-passat sowa, ma naħseb dal-axar, naħseb jina, kem niftakar jena. Xnu daw il-Pearls?
Pearls, jikun se, P-I-R-S. Kien hemm in the last, the last four or five years żgur kien hemm inti kien hemm inti marki baxxi fejn ma wasalniex biex nilħu l-average Ewropew. U bħala literacy, bħala literacy Malta kif qegħdin? Eh, eh, ġiri, Ġifieri hemm evidenza li akademikament eh, sejrin lura. Jiena jinteressawni affarijiet bħal jien naf għandna ħsieb kritiku l-litterizmu tal-medja tipo ideat bħal nafna mindfulness li skola mm, għandkom dawn l-għanijiet intom. Mm, mm. Eh, żgur li huma importanti, speċjalment inti critical thinking. Infatti, meta konna din titkellmu l-ħarba, semmejtlek anke ħafna affett fuq il-marketing u hekk li kelli da. U naħseb waħda mill-affett li il-Malti mhux kapaċi jagħmel jew anqas qed ibati ħafna u ħsib kritiku. Ġi dak li qed ibellawlu qed ibellalu il-medja li tibellalu dak l-sponsor li jara li fimt li huwa l-aħjar pizza jinnaf fil-belt il-politikant li jipruva jbiħlu r-ross bil-labra. Aħna ma nix kapaċi nikritikaw bl-aħjar mod. Ma nix kapaċi najdu sma. Hmm. Dak qed jgħidek. Ma vera jista' jagħmelek fimt ġiri u possibbli ta' skrutinju. Ma nix, ma nix le.
Ma nix mhux qegħdin insaqsu l nafusna. U dik hija problema kbira li tiġri. Allura għandek inti ehm, sistema, sistema edukattiva li qed taħdem biss akademikament biex inċibu l-imbirkin u levels A levels u da. Fimt? Emma fatt mhux kapaċi nkunu kritikajna l-nafusna u s-sistema.